Baibal ca ka van rel colh ko lai. Hmun hnih ah kaa chim i lamkaltu dal nga cang nga lamkaltu dal nga lamkaltu dal nga relnak kul le sri in kul le kua tiang kha a si lai lamkaltu dal nga kul le sri in kul le kua tiang kha a si lai Baibal kan ken a si ahcun hmunkhat tein relṭi khawh kan zuam hna lai Lamkaltu hna kha an run luhpi hna i khongsil hmaiah khan an dir hna i tlangbawi ngan nih khan kherhlai hram a thawk hna. A thawh hna i, Hi pa min hin cawnpiak hna hlah u tiah fek tein nawl kan in pek hna. Sihmanhsehlaw nan tuahmi hi zohhmanh u, Jerusalem khua hi nan cawnpiaknak in nan khahter i hi pa thihnak hi kanmah tuahmi siter nan duh tiah a ti. Peter le lamkaltu dang hna nih cun an leh i minung nakin Pathian nawl kan ngaih deuh awk a si. Minung nakin Pathian nawl kan ngaih deuh awk a si. A pahnihnak ah kaa thim ṭhanmi Daniel Daniel chung kha a si lai. Daniel Dalkhatnak cang riatnak a si lai i cun cang hlei sri in cang kulnak kha a si ṭhan te lai. Daniel dalkhatnak cang riatnak kha ka van ṭial hmasa lai. Cu dih cun cang hlei sri in cang kul tiang kha a rak si te lai. Daniel nih cun siangpahrang nih a ka pekmi rawl le zu hin kaa thurhnomh hrimhrim lai lo a ti i til ditmi bawi bik cu cu bantuk cu ka tuahter hlah tiah a nawl. Thleisarih in pakul tiang hi tlangval pali hna hi an dihlak tein Pathian nih ca lei fimnak le hngalhnak le thiamnak phunkip kha a pek hna i Daniel cu langhnak le mang sullam hngalh khawhnak pahrang kha a ngei siangpahrang inn ah chuahpi an si lai tiah a rak timi caan kha a hung phan i tilditmi bawibik Aspenas nih khan Nebuchadnezzar hmai ka ah cun a chuahpi hna siangpahrang nih cun bia a ruah hna i Daniel le Hananiah le Mashal le Ahaziah a tluktu kha ahohmanh an um lo. Cucaah siangpahrang rianah khan an lut. Siangpahrang nih zei bantuk bia hmanh ah siseh, zei bantuk thirhar a chuakmi hmanh ah siseh, an ruahnak a hal hna fate, a ram chung dihlak i mi lehthiam hna le kutṭial zohthiam hna le camhthiam hna nak khan anmah cu a let hra in an hngal deuh ti kha a hmu anmah cu a let hra in an hngal deuh ti kha a hmu kan relmi cathiang a thar bawipa nih thlua kan chuahter hram ko seh thla cam ta hna u sih Dawtu va ngeitu ka Pathian Bawipa kan lawm tung hran ko. Na Pathian thluan na chuah ciami hen can ah hin chimphuan in thazang lak ṭhan kan i tim. A chimtun salpa ka zoh law ka pa santlai lo ka si. Nangmah tun ka pa ka chimpi law thlau thianghlim ka bawm hram law hi ne Pathian hi ka pa ka chim ka phuan tikah a thei ngaitu vialte caah ka Pathian Bawipa na aw te an theih i na mui an hmun ah ka nang thlua ka chawhpe hram ko lomnak bia chim bu in khamtu Jesuh Khrih min thla kan cam kan biak kan Pathian amen Kan rak rel cang bantuk in nihin caan ah hin Khrihfa mi hna kan nunnak ah biapi ngai a simi nawlngeihnak nawlngeih kan tikah kanmah duhnak nawlngeihnak in Pathian nawl ngeih in nun hi kan caah thluachuah deuh a si ko ti lei hin van chim ka duhmi a si nawlngeihnak kong he pehtlai in Baibal chungah tam nonte kan hmuh i cu lakah cun minung ser hmasa bikmi hna a simi Adam le Evi in hi thil hi a rak i thawkmi a si Pathian nih mipa a vun ser i nunnak a vun ngeih hnu in a chimmi bia cu dum laifang i ummi thingkung kha ei lo ding kha ṭha tein a chimhmi a si Sihmanhsehlaw cu Pathian nih a chimmi nakin a daling, a nupi simi Evi nih a pekmi a tuah sermi kha biapi deuh in a chiah tikah Pathian bia nakin Evi duhnak kha a zulh deuh tikah nannih kannih zong sualnak dirhmun ah kan tlak lawng si loin anmah hrimhrim zong kha dantannak an rak ing. Minung le Pathian pehtlaihnak kar i a hrawk hmasa biktu thil cu Pathian bia a thei ko nain cu a theihmi nakin minung aw a ngai deuhtu Adam in a raithawknak kha a si. Cucu Genesis dal hnih canghlei ruk in canghlei sri ah ṭha tein kan hmuh khawh i Adam nih Pathian nawlnak in a pawngkam a nupi aw a ngeih deuhnak zong kha dal thum cangrunghnak ah kan hmuh khawh. Sihmanhsehlaw khatlei ah Biakam Thar chung an zoh tikah Mathai dal kul le dal ruk sawmthum le pakuanak ah kan hmuh khawhmi cu Jesuh Khrih nih hin ti. Ka pa, a si khawh ahcun hi hrai hi ka ṭhialpiak ko. Sihmanhsehlaw keimah duhmi cu sa hlah seh, nangmah duhmi tu si ko seh, tiah a ti. Cute cu nang le kei nih ruahchannak thar kan ngeihnak ca i biapi taktakmi biathluan a si. A minung lei in cun a du bak lo, a ṭih bak. Hmuh komi, hrem ding komi, thah ding komi i theih nain vaa pekchanh cu a ṭih bak ve ko. Jesuh Khrih nih a theih ko bu in a timi cu Bawipa te sihmanhsehlaw nangmah duhning si ko seh ti kha a nunnak i a dongnak biakhiaktu ah a sermi kha kan hmuh khawh ṭhan. Cucaah cun khatlei ah Jesuh Khrih nih a taksa in cun cu in dingmi hrai thihnak in ruat cu a duh deuh ko. Khatlei ah Pathian duhnak, Pathian aw cu Pathian nih a fialmi rian cu a nunnak pek in misual khamh kha a si. Cu thil pahnih aa paimi amah nih a duhnak le Pathian nih a duhnak karlak ah Jesuh Khrih nih Pathian duhnak kha aa thim tikah mi vialte khamnak a kan pe khotu ah a cannak he a si. Cu bantukin lamkaltu dal nga chungah kan relmi kha Peter le a hawile pawl thawngṭha an chim ruangah an tlaihkhihnak hna an hremnak hna kong kan hmuhmi a si i Jesuh Khrih min in thawngṭha chim ti hlah u. Jerusalem ah hin nanmah ruangah hi pa kong a khat cang ti kha an ti hna i an thlauh hna lio ah a tlai khotu an si ko. Anmah zong a that khotu an si ko. An theih ko nain an lehmi hna cu minung nakin Pathian nawl kan ngaih deuh awk a si ti kha a si. A kan thah lai, a kan hrem lai timi nakin zeidah Bawipa nih a kan fial timi kha biapi deuh in a ruatmi an sinnak zong kha kan hmuh khawh. Cu lawng si loin Genesis dal kul dal khat ah Hagar le a fapa Ishmael kong ah hin zeitluk in dah innchungkhar i kan fa kan nau hna thluachuah an hmuhnak ding caah nu le pa hna nih Pathian nawl kan ngaih a herh ti hi vun langhter ṭhan ka duh. A tak ngai ahcun Hakar cu Judah miphun a si lo. Egypt miphun a si i Sarah caah salnu dirhmun in an pekmi nu a si. Cu nu nih cun Ismael timi fapa a hrin i Abraham le innchungkhar in ṭhawl an si tikah Anmah sakhaw tokin ti cu an i ken nain lamtan ṭim an phanh i Beshbor timi ramro ramcar an um tikah an ti a dih. A fapa te kha lamhlat nawn te a chia i a ṭap ko ma tein a nu nih cun ka fa hi a thi ko lai te fiang te a hngalh ti lo in nun khawh si lo cu nak hngalh ve ko a tuah khomi um lo phone chawnh i rak kan put ta u ti zong ngah lo online order zong ah lo a thi ding bak a si cang ko cu dirhmun um lio ah cun bawipa nih bia a ruah tikah harkar nih a si kho lai lo ram ro ram car chung si timi dirhmun nak in a ka chimtu bia a ka autu hi a ho aw si te fiang te a hngal i bawipa aw ngai in a tuah tikah a thi dingmi a fapa nunak a kham lawng man si lo in miphun nganpi ah a cangter ko tu a si cucaah innchungkhar ah hin nule pa hna zong nih hin kanmah nih kan hngalhmi kanmah nih kan thiammi kanmah nih kan theihmi in nun i kan fa kan nau hna kan thichuak kan sachuak kan fale hna caah kar kan hlanpi mi hna nakin bawipa ano ngaih bu tein kar kan hlanmi hi an ca zong ah hin ṭhachuannak um deuh ko ti hi van langhter ṭhan ka duhmi a si a cancaan an chungkhar kan si bantuk in kan fale si an kainak caah hmailei an ka suaknak caah a phunphun khua kan ruahnak ah pathian he i pehtlaihnak ah bawipa nih tuahter a kan duhmi bawipa, bawipa nawl ngaih tlawlh kan fawi tuk hringhran kan hrampi cu bawipa nawl ngaih hi si ko Hakar cu Pathian a thei lomi a si ko na tein Pathian aw a theih tikah amah fimnak, amah ṭhawnnak, a pawngkam thil sining nakin Bawipa aw ngaih i kal deuh tikah a fapa nunnak a khamtu miphun nganpi ah a cantertu nu a si ko ti kha hika hmun hin vun langhter ka duhmi a si. Holman's Illustrated Bible Dictionary nih cun hitin langhter. Baibal he aa pehtlaimi nawlngeihnak cu a ti. Pathian bia theih le cu Pathian bia theihmi ningin tuah kha a si a ti. Pathian bia kan theih, kanmah nih kan relning in maw asilole thawngṭha kan chimnak in maw kan lungchung tein maw Pathian bia phunphun in theih khawh a si i cu kan theihmi te ning in tuah le cawcangh kha a si ko ti kha a si cucaah pathian nawl kan ngai kan timi cu pathian bia theih zumh le cu pathian bia kan theihmi kan hngalhmi cu kan nunnak ah teitu ah kan sermi kha a sawh duhmi a si a tawinan kan chim ahcun kanmah duhmi hngalhmi theihmi le kan hmuh khawhmi thil kha i teiter in nun si loin Pathian biathli kan theihmi, Pathian biathiang kan relmi, kan lungkil te i a cawlcangmi kha hmunhma pek i kan caah teitu ah ser kha a kan cawmpiak duhmi a si. A caancaan ahcun kan tuahmi le kan tonmi thil ah hin Bawipa nih a kan duhpiakmi te kan theih ko bu ah kan minung sinak in cu nawl ngai loin kan laktan can kan lanh tak can a tam tuk hringhran. A cancan ah tuante in pumh hi kal kan duh ko a ṭha ti kan theih ko nain a kan dontu thil hi thil pipa an si lem lo rakaw a cancan ah thawhlawm te cheura cheukhat pek hi bawipa nih a kan duh piakmi si ti kan theih ko cu kan theih ko mi kan lung chung te ah hmunhma um cang ko mi kha zei rel lo in lanhtak kan timh lengmang tikah hin innchungkhar zongah thluachuah tinco awk tluk kan tingco kho lo tiah ka ruah cucu keimah pumpak zong tampi kaa check ve a can can ah motor kan mong i mi pong hna saun te kan hun dir nilin lakah angki tet non te he phaisa mah za ka pe u te hmanh among a kan khiah piak lo kan mah nih kan sian tok te kha a kan cohlang tu an si ko mah pek ding ah kan phaisa bom te kan vun on hman na hin kan pe lai maw pe lai lo maw ti biaruah bakhiahnak tuah kan hau caan tampi um cu khatalei ah thil ṭha tuahnak kan lung chungah vun chuak khatalei ah a hi pa cu aa ti termi si ko lai ta bantuk po mi ka pek ahcun thil ka cawk ding ka sung lai ta bantuk a phun phun in ruahnak tampi chuak khomi si Sihmanhsehlaw Bawipa nawlngeihnak taktak kan ti cu kan lungchung te i thil ṭha sa ko ka tuah awk si ko ti kan theihmi te kha zei bantuk thil kan cung um hmanh ah cucu teitu ah ser kha biapi ngaimi a si innchungkhar zongah si ko a ka nupi hi ngeihthiam awk si tiah kan theih ko kan va hi ngeihthiam awk si tiah theih ko na bu i Bawipa nih a kan duh piakmi chung kan theih ko in bu i kan taksa sinak kan lungthin duhnak hmunhma kan pek deuh tikah hin ruhralnak a chuak i innchungkhar ṭhencheunak tiang zong a chuak tawn. Cucun hin can ah innchungkhar kan tonmi thilha tete piatna tete a hrampi hi kan si a fah tuk ruangah si lem lo rakaw. Pathian nawl a ngeihzia kan thiam lo le hmunhma kan pek thiam lo ruangah a si. Cucaah Paul nih a ti vemi cu a ṭhami tuah ka duh tikah a ti ṭhatlonak nih a ka hngah peng a ti Rom pasarih kul a khat ah cu bantukin Pathian duhlonak tuah kan i tim tik paoh ah hin hi na tuah lo ding a si hi na tuah ding si ti hi kan lungthin te ah Bawipa nih bia a kan ruahchan tampi um ko Mi he kan sik tik hmanh ahhin zeihmanh a thei lo buin kan si theng lo. Thil ṭhalo a si tete hi cu kan lungthli te ahhin Thiang Thlarau nih bia tampi a kan chimh ko. Sihmanhsehlaw kan thin a linh tikah thlarau nih bia chim le chim lo kan fanu le kan fale te nih a kan tlaih i a kan ṭah hmanh hin rikaw kan pah chih lengmang ko cu. Na fanu na fapa nih ka pa ta hlah ko ka nu ta hlah ko tiah an nollen zong ah na pah chih ko. A ruang cu kanmah duhnak, kanmah feeling kha kan nun uktu ah, lamhruaitu ah kan ser caah a si ti hi hi ka hmun in van langh te ka duhmi a si. A dongnang bik kan vun delmi Daniel le a hawile kong hi thuk deuh in hin can ah hin vun chim ka duhmi a si. Annih hi Siangpahrang Jehoiakim chan ah hin Babilon siangpahrang Nebukadnezzar nih hin Judah ram kha a tuk i a tei tikah zeimawzah kha sal ah a kalpi hna. Cu a tlaihmi hna tampi chungin min hlinh ngai tiah a langhtermi hna cu Daniel le a hawile kha an si i Daniel, Hananiah, Mishael le Azariah kha an si. Anmah tu thimnak a si lo. Ram pakhat pakhat i tuk i an tei tik hna ah a sungmi ram i an ngeihmi thilri maw an minung maw duh paoh in lak i kalpi khawh ka rak si anmah nih a ngah lo bawipa nih a ka fial ti ngah lo hramhram a kalpi kha an rak si cu ahcun cu tlangval pali hna cu Babilon ah kalpi an si ve Khatalei ah an sining an umnak an dirhmun tampi thlen an si. A pakhatnak ah Judah ram ah khua a sami dirhmun in Babylon ram ah khua a sami dirhmun ah an i thleng. A luatmi dirhmun in Babylon ah sal a tangmi dirhmun ah an i thleng. Culong si loin an min tiang thlen an si cu. hi min thlen kong ka ruah te poah hin US ummi Laimi kan unau pawl tampi khua ka ruah ter ngai Hakha hrawng si an kan kai lio Kawl hrawng si an kan kai lio i an min ka theihmi poh poh hi ka nak si ti lo an mui le an si fawn ko an min aa dang dih cu bantukin hi ka zong hi Judah min te an ngei ko nain Babylon ram an phanh tikah Daniel cu Belshazzar tiah thlen a si i Hananiah cu Shadrach ti thlen a si i Meshel cu Mashel ti thlen a si i Azariah cu Abednego tiah an rak thlen hna. Asinain uar an um ngaimi pakhat cu anmah an pumpak dirhmun min an thlen khawh dih ko hna na tein hi tlangval pali hna hi Babylon siangpahrang nih a thlen khawh lomi hna cu Pathian he an i pehtlain a thleng kho bak lo kan Pathian men thangṭhat si ko seh hremtu dirhmun ah lom an theih ko a nunnak a la khotu si an theih ko sihmanhsehlaw cu vialte lakah cun Pathian nawlbia an theihmi Pathian duhnak an theihmi a dawnkhantu thil vialte kha tuah an tim bak lo Midang ram ah nam ko na tein ni khat dah voithum lengmang thla a cam kho peng rih. A tuah tonmi kha a donh khan lo. A a poi lo. Babylon pei kom cang cu amah dihmun te ah kawl holh kan hlan cun yoma hman ne ye yoma lu chi ya me timi kha a tuah bak lo. Cun siangpahrang nih a timpiakmi hmunhma an phanh khawh ding caah eidin tirawl phunphun kha chiahpiak an si zu he sa he wine he a phunphun in an chiahpiak hna zeiruang ah dah Daniel le a hawile nih cun cu bantuk tirawl thawthaw can ei khawh lo tuitu maw an ngaih hnga sichu maw an ngaih hnga A tatak ngai ahcun an ngandamnak nih a pek lo caah an ei lo si loin biaknak he aa pehtlaimi Pathian he aa pehtlaimi a si caah an ei lo bakmi si. Judah mi hna nih cun sa hmanh kha a sa papoh in ei si lo i cu ei dingmi sa an thah hmanh ah a hngawng hlih hmasa hau, a thi hna thlawl dih hmasa hau. A phunphun in Pathian nih a cawnpiakmi hna ningin tuahmi lawng kha ei an si. Sanatein Babylon ahcun sa paohpaoh kha ei a si i a ngong hlehle lo he a thi thlawthlawlo pakhat an tuam lo. Culo man si lo, cu sa an thah tikah idol an ti i an biakmi pathian sinah pekchanhmi zong tampi rak a tek. Cucadil ya hoi le nih hin hi sa hi a thaw ko tan theih ko hi zu zong a thaw ko tan theih ko na tein Pathian he aa pehtlai in a thiang lomi a si ti kha an hmuh caah an ei bak lo cucaah zu le sa aa ciahmi an um ko na tein annih cu tisik an hah tein kan umpi ko u law a donghnak a phichuak kan zoh ko u ti kha an ti vemi si siangpahrang a pekmi hna ti rawl in fimthiamnak cawn le pumrua ṭhatnak in bawipa nawl ngaih bu tein nun i fimthiam kha an thiam deuh kan pathian min thangṭhat si ko seh Cu tikah a donghnak ni le caan a vun phanh tikah zeidah a cang kan ti a siah cun Daniel le a hawile nih cun minung nih pek khawhmi siangpahrang nih a pek khawhmi hna cawnpiak khawhmi hna fimnak lei ah zeidah an ngeih kan ti cun mang le thiamnak te hna a sullam leh thiamnak ding hal ko ngei cu nan ni kan ni cu mang le thiam cu chim lo zahan ni kan mat mi mang hmanh zingka ah kan va le kan nupi le chim kan phil dih hna cu mu kan mang a tha ko ti tiang cu kan chim khawh i zeitin kan manh hmanh kan chim kho ti lo i wakhat cu ka pa hi ngondot pa an ti kan em pa nu te kha zingka te rak tho i ngondot pa ngondot pa te rak hoi te ka pa nih cun zahan ka mang ah cang ai ko ka tlaih cu tiah rak chimh lungtho ngai tein a chim i ka pa cu a hmu min um lai i ma capo ngai te se ve tikah a sa maw ti a si ti si a kan lo cang mang i cang ai tlaih cu a tatak ah ai hramnak a si tiah ti ma khan zeima holh lo ah nang tham mi ti tli i coka cun inn ah ca va tli ṭhan minit panga hrong a von do khan a rak ra ṭhan i ngono pa chikate chikate te ka pa kha ti kan nih cu bongbeng kan te ti kha tin than hau zeidah ati tu na i ka mang kan chimmi kha ka palh ate cang ai cu ka hmuh bak la tein ka tlai bak lo ate aa thleng ṭhan mang le cu kan thiam lo na tein a thlen cu kan then khawh pah ko ka chim duhmi cu dilnya le hoi lei hi an pumrua lei in se fimnak lei in se ca le holh lei in se mi nih an cawn khawhmi an cawn lawng si loin pathian nawl an ngeih caah zeidah cang kan ti cun mi tampi cawk awk ṭha lomi fimnak mang le thiamnak te hna tampi kha hika hin an pek hna cu lawngman sual pahnihnak dei ah um rih kan ti cun siangpahrang nih a ni thla a timhpiakmi hna caan a phanh tikah rak chuahpi cio an si i zu le sa in siangpahrang nawl ngaih bu tein cawmmi hna nakin a let hra in an thiam deuh ti kha kan hmuh khawh kan pathian men thangṭha si ko seh innchungkhar fanu le fapale hna tampi ca zongah hin hi te hi vun chim ka duh a caancaan ah kanmah nih kan duhnak kanmah kan palen kanmah kan khuakhannak hi biapi deuh kan chiah tikah hin bawipa hnu ah kan chit caan tampi daniel hoile nih cun siangpahrang nih a pekmi hna cu an theih ve ko sihmanhsehlaw cu nak in cun bawipa nawlngaih pipi deuh ah an chiah tikah a donghnak an phi chuak cu hoi dang nakin an ṭha deuh ko Khrihfabu ah naa pek pah bu te ah na rian tampi lak i meeting na kai pah bu te zong ah na taksa lei in cun a sungmi na lo kho men ko na taksa lei in cun a tam tuk ka sung cang lai dan ruah kho men ko sihmanhsehlaw zeizong vialte a ngeitu bawipa a nawl ka ngaih si bawipa a lung ka lawmhter si ti phirhrim hlah Mano hna zong fimnak kan cawnnak ah naa timhmi tiang an phanhter kho tu hi nangmah ṭhawnnak le nangmah i zuamnak nakin Bawipa a si deuh ko ti hi philh hna hlah u sih. Kan nunnak seh kan pakhat te mah ngei khomi kan si hrim lo. Cucan hin can ah hin Daniel le a hawi le kong ah hin vun ruah ka duh ngaimi cu kan hmuhmi thil nak in Bawipa nawl ngai deuh ko hna u sih. Thongni le kum hleidel dah hin a fak taktak in accident ka rak tong bal. Cucu atu hi kan senior pastor uh, Saya Ngun Lian te an khua bak ah si. Tarpa te sangke cit thiam sai lo te ka hmai ka akal mi kha ro lo pi in ka sin le ya avun in mer tikah ka kian ta ka kian nak ah fak tun accident ka tong i kawl lei ka ban hi tisa ala di i aru alang Ka tikah kanmah ṭaihne sejung i sisapa nih a ka timi cu, Saza, na hma hi Kalaymyo ah kalpi i na pheitit kha lak i bet lawng ah a ṭha lai. Cu si lo ahcun kan ṭhit ahcun a kor dih lai i aa dawh lai lo. Na titsa belh lo ah le a kuak lai i zoh a chia tuk lai ti kha option pahnih a ka pek. Cutikah cu ka pah dengmi ka, ka hrialnak ah kaa khawngmi a si ko. Cu tarpa nih cun a siza zei sihmanh ah zaangfahnak tein thong sawmri te ka ngaithiam ko a ka ti i tan bu atu uh, Benjamin pa kan ti siangman lian upa in hin a ka pek ka minung lei in cun lak ka duh ngai a ruang cu pastor kan tuan ah hin ka lahkhah ting khat thong hra a si i accident ton lo hmanh in aa cawm kho fafang kan si ko accident vun ton in si le ai caah cun a sa kho ti lo i lak te ka vun duh ngai kat le ka ruah ṭhan mi cu a aphung si lo ti kha pastor pipi nih midang sin i liam mi lak cu ti kha thlachet ka ruat ṭhan i keimah keimah meeting ka tuah ngai sa non te ka te ka a ka la lai lo ka lom ko ka te a salo we nam ha si thuna ta la ka te ka pa ka pe la ka lai lo ka ti ka la ve lo Cutikah cun doctor pa nih le cu bantukin ṭihnung ngaingai a ka chimh. Ka timi cu ka le zong kal lai lo, man le zong kal lai lo. Tasa tein kaa ṭol lai i nan sinah nikhat voi khat si ka rak a thuh lai, alak an si ko caah maw ka ti i okay a ka ti ve. Cu ka hma cu zei si hmanh kal lo, zei operation hmanh tuah lo tein, phaisa zong dih lo tein, nihin can tiangah hin ka ban zong a kor lo i a kuak zong a kuak lo i zeihmanh zong a fak lo ka chim duhmi cu kan herhmi kan duhmi kan sining nih a ngeih dingmi hi bawipa nih a kan pek khawh ko cu phaisa thong somri cu la ning law a dam zong ka dam lo kho men cu phaisa thong somli nakin a tam deuh zong ka dih kho men cucaah dawtmi ranau nulepa hna kan nunnak ah hin kanmah nih kan hmuhmi kan duhmi kan herhmi dirhmun in kal si loin bawipa nawl ngai buin bawipa nih a kan duhpiakmi kha biatak te ah kan nun hruitu ah kan chiah ah hin kan taksa zong a dam deuh i kan nunnak zong hi an hninghno deuh i cucu kan khrihfabu kan chungkhar caah damnak a si ko nifatinte kan nunnak ah hin bawipa nih bia a kan ruah lengmang ko thil ṭhalo thil ṭha kal ah i thiamthiam ding in bawipa nih bia a kan ruah lengmang ko kan taksa duhnak i teiter lo in bawipa aw kan theihmi bawipa duhnak hi kan nun lam hrut chia ko hna usih cu nifatinte kan nunnak ah a hmun lomi kanmah lungthin duhnak kha biapi ah chia lo in bawipa duhnak kha i teiter hna usih law cu nun tein kal kan hlan si cun kanmah pumpak kan damnak kan chungkhar damnak kan khrihfabu damnak ra chuah le kan peng kan tlang ca damnak ra chuah si ko lai bawipa nawl ngaih hi kan ca ra chuah hrampi si ko kan dihlak caah bawipa thluak kan chuah pek hram ko seh